Mae Catrin yn fyfyrwraig yn Aberystwyth ac yn hoff o steil dillad blodeuog, merchetaidd, am wahanol i'w ffrindiau. Yn siopa dros y fi heddi yw Hanna, Tami a Emily. Ie, yeah, sa'n meddwl bod lot o binc yng nghwpwrdd dillad rhai. Sa'n mynd diwrnod heb wisgo eyeliner, sy'n i'n gweud, ie, yeah, ar y cyfan sy'n i'n gweud, Eitha punky. Dwi'n licio gwisgo pethe cyfforddus, pethe baggy, dim yn mewn i dillad dyn o gwbl. Ah!
Ewff! Steil fi, bach yy bach yn wahanol i'r merched arall, fi bach mwy skater.
Ac yn erbyn y merched heddiw, yr un, yr unig, Elin Ffasiwn! Dwi yn mynd i dai pobl, dwi'n edrach drwy wardrobes nhw, dwi'n gneud y mwya o be sgynnyn nhw, a wedyn mynd â nhw allan i siopa am ddillad newydd.
Felly, criw o ffrindie yn erbyn steilydd proffesiynol. Tybed pwy fydd yn ennill y sialens? Mae'n arian i ar y steilydd. Hei merched. Iawn. Dyma Elin, steilydd proffesiynol y Llundain. Helo. Helo. Tami, Emily a Hannah. Iawn. Llundain. Reit, fi'n rhoi tasg i chi i chwilio gwisg i fi erbyn nos Sadwrn, achos mae parti fawr

O gyfarfod Catrin, dwi'n meddwl oedd hi'n ymddiried mwy na fi na'i ffrindiau, mae rai fi ddeud, achos oedd hi weld yn licio steil fi, felly mae hynna'n beth da. Ydy, ond beth oedd argraff gyntaf pawb o'i gilydd? Oedd y tair o ni bach fel o, t'mod, typical stylish fath o beth, so oedd ddim lot o poen 'da ni o ran pethe fel 'a. Yr hogan sy'n gwisgo'r peth mesh, dwi'n meddwl neith hi sbio nôl ar lluniau ni hun mewn rhyw flwyddyn a meddwl 'pam o'n i'n gwisgo hwnna? O'n i ddim yn meddwl bod hi'n edrych fel steilydd, o'n i ddim yn meddwl

Hmm. Sa sa i'n me'wl dyma'r lle i ni iddi hi heddi. Na dwi me'wl... Na. Na dwi me'wl jys yy does Na. beth gen some shoes. Na. Reit. Ar ddechrau o'n i'n meddwl bod o'n cweit hawdd ffindio rhywbeth he, ond ar ôl dechrau edrych ar anghytuno oedd o'n ar- lot anoddach a lot fwy challenging na be' o'n i'n meddwl. Dwi rili licio lliwia hwn achos dwi me'wl sa lliwia yma yn gweddu efo lliw 'i chroen hi ond dwi me'wl sa hwn rhy brysur.

Wel falle dyle fi 'di deud hynna ar y camera ond yym fi isie ffendio ddwy arall. Ie, ry hwyr. A thra bod y merched dal yn chwilio, mae Elin yn hen law ac wedi dechrau gwario. 45 punt ar ôl, dwi reit ffyddiog efo deg asgidia a tlodion a bob dim am hynna achos dwi'n hapus ofnadwy efo'r ffrog beth bynnag achos dwi'n me'wl neith hwnna ennill y gystadleuaeth i fi. Felly dwi roi faint o bres gynno fi ar ôl 'na 'de? Ha! Mor smug ag arfer. Fi'n sbio ar Elin Esteilin. Ok.
Elin! O, sori.
Iawn? Neis iawn. Lwcus na try'r enw ffôn o'n i, swn i byth yn prynu sgidia' fflat. O'r beth welon ni'r steilydd yn pigo lan yn siop fe, does dim clem 'da fi.
Diwrnod hir o siopa wrth i'n dod i ben, felly un ar y tro ferched, ydi'r sialens wedi bod yn un anodd? Wel fi'n credu bod e'n anodd. Ok! Ac ydi Elin dal r'un mor hyderus? Pan nes i weld nhw pum munud yn ôl, pe oedd y siopa ar fin cau, oedden nhw dal yn cario dillad. Felly os 'dyn nhw'm 'di prynu y wisg 'i hun efo pum munud i gau, wel, Dwi'm yn gwybod be maen nhw wedi brynu.
Y gwisg oedd wedi prynu ond ydy pawb yn hyderus? Nid yn holl hyderus achos fel wedes i fi'n meddwl bod nhw wedi chwarae e yn rhy saff.
Yndw, dwi reit hyderus efo Newis, dwi jyst yn gobeithio neith hi edrych yn neis yno fo.
Ar y cyfan, fi'n meddwl bod ni'n hapus efo'r efo beth brynan ni yn diwedd.
Dal i ddod, a'r curo o'r steilydd, ymateb Catrin i'r dillad.
Reit, fi da'r penderfyniadau. Peidiwch chi meiddio! Symudwch sedd!